Җиңү көнендә бер минуттан калып, һәлак булганнарны искә алабыз. Минутка миллионнар сыйган. Бүген алтын балыклар да бабаларын, яу кырында ятып калган сугышчыларны искә алырга дип, шәһәребезнең дан мемориалына килделәр.
Һәйкәлләр исәннәр тынычлыгын саклый. Гөлия, карале, сугышта яшь көе ятып калган бабаларыбыз гомерләрен безгә калдырганнар. Димәк, без алар өчен дә яшәргә тиеш. Дөрес, Линиза.
Әнә күрәсеңме, күпме солдатның яшәргә дигән өмете өзелеп калган. Соңгы сүзен дә әйтә алмыйча һәлак булганнар алар. Ә, бәлкем, үлем алдыннан бәхилләшү сүзен язып өлгерүчеләр дә бардыр? Хәбәрсез югалган сугышчыларны еллар буе эзләүче бер-ике егетне беләм мин. Ул эзтабарлар хәтта данлыклы Долина смерти, Үлем үзәнлегендә дә булдылар. Күрәсеңме, сугышчыларның исемлеге өстәлә тора, бу, аларның да эше. Руслан, хаман атлыйбыз да атлыйбыз сюрприз дидең дә, ә кая барганны әйтмисең. Серне шишендә, кая апарасың син мине? Сюрприз, который я тебе подготовил, находится в ГЦДТ. Мы с тобой пойдем в музей на пути к победе. Там очень интересно и увлекательно. О, җиңү юллары буйлап музейына бару минем күптәнге хыялым. Киттек алайса тизрәк. Эз табарларның күп еллык тырыш хезмәте нәтиҗәсендә 1991 елда шәһәребездә Җиңү юллары буйлап дигән хәрби тарихи музей ачыла. Эзләү хәрәкәте исә Чаллыда 1986 елда барлыкка килә. Ул чорда туристлык клублары нигезендә Унбишләп отряд төзелә. Бүгенге көндә Новгород өлкәсендә Рәсәй төбәкләреннән, шул исәптән безнең шәһәрдән КАМАЗ эзтабарлар отряды эш алып бара. Икенче бөтендөнья сугышы тәмамлануга ярты гасыр үтсә дә, сугыш чынбарлыгы тулысы белән ачылып бетмәгән. Эзтабарлар отрядларының эше физик һәм мораль яктан бик авыр. Долина смерти, үлем үзәнлеге, һәрьяклап сазлык белән уратлып алынган. Чалының КАМАЗ эзтабарлар отряды елга ике мәртәбә шушы җирләргә аяк баса. Үлем үзәнлегендә табылган сугыш белән бәйле экспонатлар балалар һәм яшьләр иҗат үзәгендә шушы музейда урын алган. Сугышчының шәхси әйберләре хәрбинең исемен ачыкларга ярдәм итә, ди музей хезмәткәре. Мәсәлән, калак, чынаяк. Эзтабарларның иң кыйммәтле табылдыгы ул менә шушындый үлем медальоны. Солдат анда яшереп кенә үзе турында кыскача мәгълүмат калдырган. Хәрбиләрнең сирәге генә исем-фамилиясен, адресын язган. Күпләр медальон ясаудан курыккан,

Карале, Руслан, бу солдатларның Сарман районы Рангазар авылына юллаган хаты. Искиткеч, әйме? Былтыр үзең дә үлем үзәнлегендә булдың, әйме? Сөйлә әле менә бу эзләү отряды белән барган экспедициягыз турында. Ничегрәк булды ул? Поначалу, когда мы приехали, э, естественно, был небольшой шок.

Там долина смерти, в этом музее.
Эстабарлар бу акчаны экспедициянең икенче көнендә тапканнар. Сазлык эшендә аларның күбесе инде тутыккан, ди Руслан. Бүгенге көндә Чаллы эстабарлары үлем үзәнлегеннән барлыгы мең ярым хәрбинең сөякләрен тапканнар, 127 кешенең исемнәре инде ачыкланган.

Сугышка аларны әниләре, хатыннары, сөйгән ярлары озатып калгандыр. Сөйгәненең кайту хәбәрен китергән кешегә, сөенчегә бирегә дип, күбесенең әле дә сандыгында кулъяулык, исле сабыннар сакланадыр. Ирләре булмагач, күп һөнәрләр хатыннарына күчкән, алар мич тә чыгарганнар, җир дә сөргәннәр. Кулларына мылтык тотып яу кырына керүче сугышчы хатын-кызларны да онытмасың. 54 нче гимназиянең унынчы сыйныф укучысы Назлыгөл Насыйрова Әлеге минутларны ике ел көтә. Һәм менә ниһаять аларның классына да мәңгелек ут янында сак тору чираты тия. Бер дулкынлану катыш горурлык белән үтим мин әлеге вазифаны ди ул. Польша җирендә ятып калган бабамны уйлап күзгә яшь килә. Тик еларга ярамый. Алар кебек нык һәм Көчле булырга кирәк. Смена налево! Обоз шагу! Марш!
Пост дал! Пост
Пост номер бер. Бәхәссез, биредә укучыларга патриотик тәрбия бирүдә зур эш башкарыла. Җитәкчесе Зөхрә Хазбулатовның сүзләренә караганда, бу төр тәрбияне бары егетләр өчен генә дип аерып карарга ярамый. Сегодня у нас на посту номер один э, э, гимназисты 54-й гимназии. Бүген безнең постта 54 нче гимназия укучылары тора. Бик шәп, әзерлекле команда җыелды. Игътибар иткәнсездер, аларның күбесе кызлар. Бездән булмый, авыр дигән сүзләр ишетелми алардан. Назлыгөл тырыш кыз. Күрәсезме, егетләр белән ул тигез бара. Мин алардан бик канәгать. Кызлар белән горурланырга була. Ә хәзер Назлыгөлне тагы бер дулкынландыргыч очрашу көтә. Солдатта булган бер апа белән таныштырырга булдым мин аны.
Бәйрәм белән сезне котлыйбыз. Җиңү көне белән сезне Кәрим апа. Рәхмәт яусын, рәхмәт яусын. Бик тәмле икән, үзегез шикелле бик матур икән.
Кәрим апа, менә сезне үземнең сеңлем Назлыгөл белән таныштырасы килә. Ул мәңгелек ут янында сокта тора. Бик зур рәхмәт сезгә, балам. Менә мин синең кебек вакытта 19-20 яшьләремә киткәндә инде шушы безне 23 февральдә алып җибәрделәр инде. Әйе, Бөек Ватан сугышы вакытында җиңү теләге ир-атларны да, хатын-кызларның һәммәсен дә тигезләгән. Кәриме апа Мансурова да нечкә биленә солдат каешы буып, төзү батальонына эләгә. Новгород өлкәсенең Бараевич яннары Чудово Волхов елгасы күпре төзелешендә катнаша ул. Волхов фронты янында беренче Москвадан безне эшелон белән җибәрделәр. Бараевичга барып төштек. Бомбит итәләр иде. Шул Боровичага барып җиткәннән соң, беренче чыгардылар бер кыз белән Сакка. Анда җилкәбезгә мылтыкны киерделәр, икебезнең дә. Ой, яктысы якты, ой, яктысында торабыз Сакта. Шут итсә дә карыйбыз. Кәлимә апа, сугыш, сугыш инде ул. Бөтен җирдә атыш, үтереш. Ә шулай да менә анда үзегезне хатын-кыз итеп тою мөмкинлеге бар иде. Әйтик, шул гади генә юыну, чистарыну мөмкинлекләре бар идеме? Атна саен муча бирәләр иде, муча кертәләр иде. Муча үзебез җага идек. Без третий взвод, ишенче взвод идек, кызлар гына идек. Менә шушы кызлар Если башыңда бер серкә күрсә, серкәне беләсезме? Ана серкә күренсә, ана шул керосинны табып, керосинны сөртә идек тә шуның белән җуа идек. Ә менә бизәнү әйберләре, инне, кершен сөртеп караганыгыз булдымы?
Гомеремдә 88 яшемә җитеп балам, иренемә кызыл буямадым, битемә иннек сөртмәдем, Кершен сүртмәдем. И бер нәрсә ки мин гомеремдә сүртмәдем. Сугыш вакытында егетләр белән дә танышкансыздыр бит. Э, кемнәр бигрәк тә истә калды? Мари малае минем артымнан җырды Николай дигән. Ләкин дә ул без менә обед вакытында ашарга утырдык, ашадык, иштек. Юл кырыенда, чирәмдә, анда арышмы, бодаймы үсеп утыра иде, юлның тиягендә ул анда кереп китте. Кереп китүе булды, ул противотанковый минага эләгеп, менә шушындай кусокларга э, таралды. Менә шуны без күмдек. Гомерегездә егетләр белән җөреп, алтын балдак алмагыз. Ул миңа алтын балдак подарить итте. Просто танышкачтын да. Үзем шушай әшәке булсам да. Ләкин дә мин аны алдым. Яттым җыкларга, җыклаган җиремнән, кулымнан кемдер минем салдырып алды, кулымнан җук булды. И малай да жок булды, Николай да жок булды. Тормыш иптәше Әсхар ага белән алар биш бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы бүгенге көндә балаларның өчесе генә исән. Әсхар ага да 9 ел элек дөнья куйган. Шулай да Кәримә апа шөкер итә. Һәр яңа көнен намаз белән башлап, Ходайдан сабырлык сорый. Кеше язмышы бер кешегә дә туры килми. Һәрберсенең, һәрбер кемнең үзенеке үзенә туры килә. Ләкин дә сезгә бу сугышлар булмасын, сугышларны күрә күрмәгез, авырлыкларны күрә күрмәгез. Без дә үз чиратыбызда Кәримә апага ныклы исәнлек телибез. Поста торганда хисләнеп менә мондый шигырь язган идем. Мылтык тотып бүген поста торам, илем, халкым өчен сөенеп, безнең бәхет өчен кайтмый калган солдатларга рәхмәт җиткереп. Мәңгелек ут яна дөрли-дөрли, ветераннар килә һәйкәлгә, сөйли алар безгә үткәннәрне, киләчәккә биреп киңәшләр. Солдат итеп тоям мин үземне, горур атлап басам постыма. Ант итәмен бабаларымның каны аккан сугыш истәлеген сакларга.
Рәхмәт, кызым, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Гомереңә изгелек күр, рәхмәт, рәхмәт яусын. Илсия Казанда озак була микән ул, әйтмәдем сиңа. Мин шалтыратканда Казанның бөтен уку йортларын йөреп чыкмаган көе кайтмыйм, диде. Улына булачак һөнәрне ныклап сайлый бу һәм дөрес тә эшли, молодец. Әйтергә дә онытып торам, без бит әле Илсия белән юриста да булдык. Улын юрист итмәкчеме әллә? Юк, без икенче мәсьәлә буенча бардык. Хәтерлисеңме, Илсиягә Мәскәүдән хат килгән иде. Бабайның сугышта ачылган саклык кенәгәсен мин дә эзләттем. Юристка шуның буенча киңәшкә бардык.
Менә миңа Мәскәүдән хәбәр килде. Мондый хатлар әле, әлбәттә, бик күп килер. Ләкин менә алга таба нишләргә? Төртелеп калдым һәм ерып чыгарлык түгел. Карап чыгыгыз әле.
Ә, чыннан да сугыш вакытында һәрбер сугышта катнашкан кешегә Збәр кенәгәсе ачкан булганнар 1942 ә, елдан соң һәм красноармеец исеменә унар сум салып барганнар булган, ә, лейтенант исеменә 200 сум салып барганнар. Шушы акча, әгәр дә Сугышта катнашкан кеше яки вафат булган кеше нинедер сәбәпләр аркасында ала алмаганын шушы кешенең туганнары, мәсәлән, сез ала аласыз. Бу банк бары тик нотариуска мәгълүматны бирер дип язылган. Монда берничә адым эшләргә кирәк. Адым-адым эшләргә кирәк. Адымлар мәгълүматны туплау адымлары. Менә 1, 2, 3, 4. Менә шулай карасак, беренче адым кайда туган? һәм кайчан туган мәгълүматы булса, бу булды дип әйтәбез. Бу беренче адымны без Казаннан эшлибез. Ни өчен Казан? Чөнки Казанда национальный архив урнашкан. 8 март урамында, Казан шәһәрендә. Әгәр дә сезнең бу мәгълүмат бар икән, туган урыны һәм ә, елы, ә, димәк, бу кирәк түгел, икенче адымга күчәбез. Икенче адым безнең Подольск шәһәре. Подольск. Нәрсә соң Подольскта урнашкан? Безнең военный архив Подольскта урнашкан икән. Димәк, әгәр дә сезнең бабайыгыз сугышта катнашкан кыягыз булса, димәк кирәк түгел. Бармы сезнең кыягыз? Юк. Ансы да юкмы?
Күп кешеләр ансы да юк. Гадәттә сугышта катнашкан кыягыз дисәк, оныгы мөрәҗәгать итте. Военный билет бу бабай сугышта катнашкан. Һәм шушы военный билетта бөтен мәгълүмат бар. Дивизиясесе, ротасы, кем пулеметчик булып, солдатмы, крас, кем-кем, бөтенесе мәгълүмат бар. Өченче адым, шушы Мәскәү шәһәренә язасы була, Неглинный урамына, монда центральный банкның мәгълүматы. Гадәттә бит менә бу акча сбер книгеләре центральный банк исемендә ачылган булган. Монда сез бу адымны эшләгәнсез. Һәм сезгә җавап килгән. Зинхар өчен Нотариус запросы булсын. Нотариус запросы буенча мин сезгә мәгълүмат бирәм. Башка очракта бу банковская тайна. Хәзер нотариуска барырга кирәк. Ләкин нотариус теләп итәчәк сезнең туган урынын, туган җылын һәм вафат булган кыягазы. Сезнең вафат булган кыягазы бармы? Сугышта хәбәрсез югалган. Э, димәк, үлү турында таныклык кыягазыгыз бар. Бу нотариуска җитәрлек дип булы, Илдар Марсович, сез дә бит үз бабагызның кенәгәсен эзләткән идегез. Ничек соң очына чыгып булдымы? Бабайның шушы кенәгәсен, мәгълүматын туплауда күп эш эшләдем. Ләкин кызганыча каршы менә әйтеп киткән бит мин сезгә, әйме, менә бу э, схема буенча менә монда баш тарту кыягызы килде. Менә карагыз. Э, мин аны әзерләп куйдым. Менә монда минем бабам турында национальный архивта мәгълүмат юк дигән. Бәлки монда дөрес фамилия язылмаган, Бәлки исем дөрес язылмаган. Мисал буларак менә күрсәтим сезгә, карагыз. Монда бик кызык җавап килгән. Архив справка бирелә э, сораган кешегә, ягъни менә миңа бирелде. Авыл Зычебаш, Минзәлә уезды Уфем, Уфа, Уфа губерниясе, значится, ягъни бар, Иоанн. 22 сентябрь айнын 1907 елда туган. Менә карагыз, нинди Кызык архив мәгълүматы. Мин дә шундый хат язарга булдым әле. Менә э, минем бабай 1942 елны үлеп кала. Без соңыннан аның күмелгән урынын соратып хат яздык һәм безгә җавап килде. Ә, Димәк, сезнең ә, нотариуска ә, менә бу эш- эшләнелде. Бары тик туган урыны һәм туган елы билгеле түгел. Менә сезгә Национальный архивның справкасы кирәк. Ә, Безнең, әлбәттә, әле Аллаһуга шөкер, исән дә бабайлар бар, әбиләр. Ә, Алар әгәр дә исән икән, әлбәттә, үзләре ә, шушы ә, Центральный банк Россия Федерациясенең Мәскәү шәһәренә язып, үзләре а, гариза белән мөрәҗәгать итә алалар. Бәлки без а, язып бирербез бу хатларны, бары тик аларның кул куяларын нотариаль рәвештә рәсмиләштерергә кирәк. Илдар Марсович, зур рәхмәт сезгә, сез безгә шул кадәрле булыштыгыз. Зур рәхмәт. Без сезнең янга әле киләбез. Кояш сүнде синең күз. Мин дә сугыш кырында ятып калган бабам Ясин Хәйдәр улының мәгълүматларын соратып Казан архивына хат юлларга булдым. Ишеп үтте күкрәгеңне ярчы. Кырык бишнең иде май

Бөек җиңүгә 67 ел. Үзе бер гомер. Шулкадәр ара сугышсыз яши алу, ил өчен, халык өчен зур бәхет. Иминлекне бер нәрсәгә дә алмашып булмый. Илдә тынычлык булсын.